Imma din mhijiex ħlief arroganza! Ners!
Għajli profs. Il-klient reġa' mhux qiegħed f'postu. Dan abbuż serijissimu, ħaġa bħal din mhux beħsiebni nittollera aktar. Irrid spjegazzjoni, tini spjegazzjoni li tagħmel sens! Wejja come on! Come on xejn!
Bħalissa m'għandix aptit noqgħod niggosta t-tħanxin. Tini spjegazzjoni u daqshekk! Individwi bħalma huwa l-klijent Billy ftit iħalluna lok għal spjegazzjoni. Kollox qed isir enigma hawn ġew, kollox! Dalgħodu kien iħossu ftit spaċenzjat u nervuż aktar mis-soltu. Mela bħal ma qed inħossni jien bħalissa. Skużi?
Spaċenzjat u nervuż aktar mis-soltu. Imma dija mhijiex raġuni għala l-klijent għandu jaqbad u jħalli s-sodda kull meta jfettillu. Ċertament.
Li kieku kull darba li jiena nħossni spaċenzjat kieku nħalli posti, kieku ħajti nqattagħha ndur mill-Ewropa sal-Asja u mill-Afrika ta' fuq sal-Amerika t'isfel. Il-klijent għandu bżonn idaħħalha f'rasu. illi sakemm issirlu djanjosi tal-marda misterjuża li naħsbu li għandu, huwa strettament meħtieġ li jibqa' fis-sodda, tal-anqas iżomm ruħu okkupat b'xi ħaġa, xi ħaġa li taljenalu rasu. Hekk hu, sintendi.
Ma possibbli ma nsibux mezz li bih nistgħu nikkontrollaw 'l dal-proxxmu? Sal-ġimgħa l-oħra kien qed iġemma' t-tapit tas-sufra. X'inhu? Ta' kull għamla u daqs. Qed jaqgħad kull lezzjoni, qal. Tappijiet tas-sufra?

Jien waqaftu għax bħalek id-dehra ta' tapit imxerdin fuq is-sodda ma jagħtux indikazzjoni ta'. Ta' xi ward silenzjuża? Daqshekk hu.
Issa kellu jgħid lill-għarusa tiegħu biex iġiblu xi ħaġa oħra. Dik it-tfajla kieku li ngħid tal-istess pezza tiegħu. Hm, jiena fl-istess post nikklassifikhom. U dik hi ta' ġennitu biex joqgħod iġġemma' t-tappijiet tas-sufra. U sa ngħidilek, Profsta. Jiena ma nistax nifhem kif wasaltu għal din il-konklużjoni li l-marda li taħsbu li għandu ġejja minn lack of energy. Kif insejħulha bil-Malti? Telqa manja. Tista' ssejħilha hekk jekk trid. Ma nistax nifhem kif wasaltu għal hekk, meta dan il-proxxmu aktar barra mis-sodda jkun milli fis-sodda. Naħseb aħjar inkomplu naraw il-klijenti l-oħra.
Bilħaqq, Profs. Għidli.
Dalgħodu staqsieni jekk jagħmilx ħsara jekk jiekol kollox. X'kollox?
Pasti, pastizzi, tumpana, lażanja, ċikkulata. Donnok qed titkellem dwar xi mixer tal-konkrit! Mid-dehra ż-żagħżugħ għandu stonku aċiduż, koperattiv u li lest jaċċetta l-imbarazz kollu li jitwaddab ġo fih. Definizzjoni preċiża. Il-ħin qed jagħfas, Nurse. Naħseb aħjar inkomplu nżuru l-klijenti. Taf x'qed ngħid, Profs?

Tajdli xejn, imma dat-tubu xi ħadd missu. L-electrician l-aħħar li messu. Naħseb għalhekk ma jridx jgħix għalih. Xejn, irrid nagħmilha ta' kollox jien hawn ġew, direttur, ħaddiem, electrician, mechanic, mastru daxxa, ta' kollox. U minn fuq l-għajtu ili żżatat ukoll ħalli tkompli tagħqad. Xejn kemm huma sbieħ dawk iż-żewġ kelmiet, ma nifhimx, ma ninqalax. Illum pjaċir lili qed tagħmel, x'sens? Ifhimni Ġovanni, il-pjaċir qiegħed nagħmlu lill-Prof. Robert biex ma noqgħodx narah iħabber rasu, fimt, u t-tini net, biex ma nuqx nara dan il-ward fid-dlama xsejlu. U t-tini ta' xtaflira ma nilqalax biex nixxabbar. Isma għatlek, ux li l-professur bijom illu. Jimxi jiredden wahdu jitfixkel f'saqajħ stess. U l-professur għandu għalfejn ikun bijom illum ta' Ilu jumej sejjerek, jidħol fil-kantin minn flok fil-wards, jinżel fil-lift minn flok jitla, ma nafx jena.
Il-Professur illum imħawwad taf għaliex? Għax madjulu hawn Mrs. Bonello ddur miegħu għalhekk. Is-soltu ġiet titlaqlu l-żienu dik. Insomma ġiet għal xi ħaġa oħra, ġiet ma' rappreżentanta ta' di l-għaqda li qalu sa jiffurmaw u bħalissa qiegħda f'meeting mas-Sur Gilbert Zammit, id-Direttur Ġenerali. Ohh, kemm hi sabiħa l-għodwa b'xita nieżla qliel!
Smajtu? Il-ħin kollu hekk sejjer da. Għax tajt innotajt li iħobb eh, jikteb taf. Taf xi qed ngħid. Li kull min jitlfal ankre hawnhekk f'dan il-ward isu jkun mitluf. Insomma b'daqshekk miskin wet jagħmel xi ħażin. Għalija ħjar milli joqgħod jgħajjat lil ħin kollu. Kif aħna ħabib tagħna? Ibqa' ċert li ma semgħekx. Mela ma jismax.
U ma semgħekx għax bħalissa mitluf moħħu fil-kitba. Waħħal f'rasu li hu xi Tanti Kaligari. Isma' bih dak il-kittieb famuż, Taljan. Tanti Kaligari di minn fejn ġibta ġewwa naħseb il-laħħa wattata. Isma' sinjur, int tatlu biha di ta' Tanti hawn Kaligari.
Dante Alighieri, il-famuż Dante. Mhux hekk qatt jien. Differenza għax dan ħawadhom u jitħinhom taf il-kliem. Ah, kemm sabiħ għal għodwa b'xitan jiżlaq lil Reġa.
Il-ġurnata minn filgħodu sa Turina, ara, aqbad dawn it-tlet tarġiet u ħudhom lil hemm f'posthom. U ibqa' sejjer fil-ward tal-maternità U malli teħles. Niġi ħa tgħammidli.
Malli teħles mit-tindif tal-ħġieġ. Ejja, għax irrid inkellmek fil-kantin. Mur, mur, itla, mur. It-tattika li gara, gara xefferita.
Nista' nkun naf x'in tagħmel hemm fuq? Tiċek jogħġbok tinżel f'postok. U hawnhekk jidher li kollox għandek normali sur kalafato. U ħallik mis-sur kalafato, jien Billy jisimni. Inti jismek Billy u kun jomok inkwiet. Minni nirrid wassallu għax jien nara lilek ninsa swied ta' qalb kollu li tħalli warajha Kika. Dik li bidliet ħelu.
Imma meta se trabbilha għal Għid? Intom l-irġiel kollha xorta waħda. Ma dak għax għadek ma żemenajtnix sew. Tara kif iħabbat il-polz, suq għax sebaħ. Għal dak ix-xogħol hemm it-tobba u l-professuri.
Imma għalfejn ma tixli ngħidu kelma? Għax il-kelma tiegħek tfisser konfidenza żejda. U barra minn hekk, jiena ma nħobbx inqarreb lejn xi ħadd li jkun diġà għarus. Hmm. Għalhekk. Għarus lil waħda li kif nara jaqbdu nimsarni. Issa?
Mela ħer indabbar rasi x'bħala fawda.
Hawn mill-li qed nara d-deċiżjoni tħallit fidejja. Eżatt, Sur Direttur. Kulħadd iwaddab fuqi. Riżultat ta' staff mingħajr sinsla, mhux hekk? Imma jien xala għajni mis-sinsla tal-istaff. Snin passat inniżżlu lkoll Missis Bonello. Snin passat x'xogħol diri int għidt? Jien għala għajni għad qatt ma smajtha dil-kelma. Brenda ruħi niżżel kull kelma li qed tingħad. Biżżejjed hu razzjonat il-kliem li qegħdin ngħidu. U rrid ninsa li qiegħda quddiem id-direttur, hux hekk Missis Bonello? Ma tinsa xejn skużi. U jekk jaħtafni, ma nagħtix kasu. ukoll.
Int min taħseb li int, għid? Daqsxejn ta' tfajla għadek ħierġa mill-kintengaden! Isma' skużi, taf imma ma nieħux gost li n-nies tiegħi jiġu nsultati, Sur Derettur. Stenna, stenna ftit, Mrs. Bonello. Ippermettili ara, din il-laqgħa mhijiex xi laqgħa formali. U għalhekk jiena jidhirli li m'hemmx għalfejn noqogħdu nniżżlu d-dettalji kollha. Minn din il-laqgħa żgur li ma se jiġi ffinalizzat xejn fuq kollox. Skużi taf, imma jekk għandek f'moħħok li ħa tgħaddilha biż-żmien, se ngħadduk mal-oħrajn u npoġġuk fl-istess keffa tal-istaff tal-isptar, Sur Direttur. U mingħajr sinsla.
Le, sittendi, hux. Mhux dan li qed nipprova ngħid. Ara, intom, Hawnhekk qegħdin tgħidu illi tridu residenza. Naturalment.
Imma tafu xi tfisser din? E ta' żgur li naf xi tfisser. L-ewwel nett tfisser li se nkun aktar qrib tiegħu. Qrib ta' min, Mrs. Bonella? Qrib tal-klijent, tal-pazjent, intendi, u x'hekk. U nkun nista' nara l-ħtiġijiet li jinqalgħu minn żmien għal ieħor ukoll. Imma għall-isptar taf xi tfisser din? Għall-isptar tfisser li ser ikollkom għaqda volontarja li ħa tieħu ħsieb Kontinwament li ma jkunx hemm nuqqasijiet fl-isptar. Ngħidlek jien xi tfisser, Mrs. Bonello. Tfisser spiża enormi. Imma qabel xejn, ara. Eżatt kont ser ngħidlek. Jixraq li qabel inkomplu niddiskutu, nieħdu kikra te. Kemm iċċempillhom u jġibulek.
Hawnhekk għall-Uffiċċju ta' Direttur Ġenerali, Gilbert Zammit. Yes, għidi Sur Direttur. Jekk jogħġobkom ibagħtulna tliet kikkri tè. Tliet kikkri tè. Kollox sew, Sir. Tiegħi bil-ħalib xkumat, jekk jogħġbok, u nofs kuċċarina zokkor. Wieħed minnhom bil-ħalib xkumat u nofs kuċċarina zokkor. U tiegħi kuċċarina u nofs zokkor u bil-ħalib tal-bogħod, please. U tas-sinjorina?
Tas-sinjorina qed tridu b'kuċċarina u nofs zokkor u bil-ħalib tal-bott. Jiddispjaċini, ħalib tal-bott ma hawnx bħalissa. Qegħdin jinfurmawni li bħalissa l-ħalib tal-bott out of stock. Dix-xerjetà hi għidilhom? Dix-xerjetà hi qaltilkom Mrs Bonello? Ħallas sew, minflok te nieħu kafè b'xejn. Is-sinjorina qed tgħid li sa tieħu kafè bla flus, insomma kafè b'xejn. Isma', wara kollox Intom quddiem min taħsbu li qegħdin, tajf? Jiena, jiena Direttur Ġenerali hawnhekk tal-isptar u mhux xi ċuċ tagħkom! Ċar bit-tikka, hux Mrs. Bonello. Stenna, stenna, bit-tikka xejn. Skużawni, jiena jidhirli li din il-kelma m'hemmx għalfejn tinżel fin-noti, sinjorina. Qed tikkonferma li żelqitlek, hux? Eżatt, brava, m'hawnx għalik, Mrs. Bonello. Ara, ħalli ngħidilkom x'nagħmlu. Ejjew nieħdu l-kikra tat-te l-ewwel u fil-każ ta' s-Sinjorina Kafè b'xejn. U mbagħad wara li nagħmlu pawsa twila, nerġgħu nibdew nitkellmu kordjalment. X'taħsbu? E kieku sewwa qed tgħid inti. Inti x'taħseb Brenda ruħi? Insomma, oh, ok. Basta però ma ndumux għax illejla għandi date ma. Grazzi ħafna, taf. Ġentili ħafna. Nirringrazzjakom eh, tal-kooperazzjoni tagħkom.
Naf, tiegħek ser tgħaddi. Imma jekk qed taħseb li għad ser nexxielek tidħol ġo dan l-isptar ser tkompli tiddominali ħajti, sejra żball Pamela ruħi.

Int tiegħi u tiegħi biss, Paul. Tiegħi f'kull ħin u għal dejjem. F'kull ħin u għal dejjem. Tajba din. U tiegħek biss jekk ma tridx. U l-karriera u l-professjoni tiegħi. Għax ma tidħolx daħla fik innifsek, forsi tinduna xi bniedma egoista u arroganti int!

Fuq il-iżjed, naturalment. Magħna ħafna għajjat u ordnijiet imbagħad meta jara lilha jidħol f'qoxortu. Hekk qed jgħidu. Saħansitra Ġovanni l-Fattiga jgħidu dal-kliem. U xi ngħidu għal Doctor Briffa? Nofs ras u traskurat kemm tridu, imma ma jitlifx okkażjoni waħda biex jitmejjel b'xi ħadd. Min jaf minħabba fik kemm jitmejjel bija ma' wara dari! U Doktor Leone Trapani biex ikellmek ħafna mutetti u żeglik, mhux ta' b'xejn qalawielu Doktor Ġerri. Imma għandi suspett li anke lil dan ġibtu jitmejjel bija ma' wara dari! Imbagħad hemm Ċensu l-infirmier. Raġel tal-pjaċir kemm tridu, dejjem lest jaqdik mill-koxxa biex jagħmillek pjaċir. Biss l-aktar wieħed makakk li hawn ġo dan l-isptar, żbukkat, żatat u ma għandux ħajta f'ilsienu. Imbagħad tiġi int u ttieħ fuq għex itaqtaq. Dwar Nurse Vassallo, anqas ma ngħidu aktar aħjar! Taħseb li ma nafx Pamela li minħabba Nurse Vassallo inti ivvintajt u żeffint fin-nofs l-għaqda viżitaturi? Għaddi!
Hawn Sur Professur, ġibtlek il-kafè.
Ġovann, meta ser titgħallem iġġibli l-kafè fil-kikra u mhux fil-plattina? Qabad tieħu kollox minn quddiemi!

Asli kienet ċiċabba u tfajla. Kliem bħal da ħalli ħajmin ikun żatat Doctor Briffa. Taqbduhiex, eh?
L-ammirazzjoni kbira li għandi lejk, taf xi ġġalni nagħmel Bella? Hm? Li naqbad u nara fejn sa tkun sejra ġita dan is-sajf u mmur nibbukkja mal-grupp. Tibbukkja jew tibbukkjaw, ċens! Inti u dawk ir-ruxma tat-tfal li għandek, ċens! U ma ninsewx Il-Missis Ċett ta' Spiteri, eh? Dik żgur mhux se tħallik iżgiċċaw l-aċċess! X'ngħidu?
Għandu dritt joħlom, vera? U żgur, jekk taqta'! Idħaq, idħaq, l'għandek biex. Mhux ma nidħaqx.
Intom qatt rajtuha s-sensiela komika Eight is Enough? Le. Le?

li dak meta kien żgħir kien fil-Boy Scouts u kien iduqq iċ-ċirimella u jilbes id-dublet u jimxi b'dik iż-żegliega li għadu jġorrha magħha sal-lum. Tajba dik, biċ-ċirimella u biż-żegliega! Dottor Briffa dewwaqt ifaqqas ara! Għalli, għaj ma jivvinthom dawn Porta! Ċensużżat għad-dejjem jivvinthom ruħi. Ma rridux ninsew li ġaħan tal-istorja U hu, Jiġu prim kuġini!
Nista' nkun naf dan il-pum lil min sa sservih?
Interessanti nkun naf ukoll kif qed tħares lejha l-proposta li aħna tal-Għaqda qegħdin nagħmlulek. Kien hemm aktar minn proposta waħda f'dak li tħaddidna bejnietna, Misis Bonello. Iva jiena kont qiegħda nirreferi għal kien tista' taċċetta jew le. Illi l-għaqda tagħkom tkun tagħmel parti min-nefqa tal-baġit tal-isptar, hux hekk? Daqshekk hu.
Allura, x'ser tgħidli?
Ħalli ngħidlek, Mrs. Bonello. Kemm għamiltli mistoqsija antipatika. Kemm int antipatka, Mrs. Bonello. U x'inhi tgerfex?
Għax ma ġġib lil xi ħadd ieħor illi jkun kapaċi jifhem għajn dak li jkun qiegħed jingħad. Brenda, ruħi dil-biċċa fuq l-antipatija skassa. Antipatka.
Skassa.
Allura x'ser tgħidli dwar il-proposta li l-Għaqda tidħol fil-baġit tal-infiq tal-isptar? Wisq nibża' li intom tal-Għaqda se tagħtu intendere li intom xi grupp ta' sanguisughi. Sanguisughi kif tinkiteb, Misis Bonello? Qal inti veru għadtilha biex tiżżegħ kollox lil din? Inta żgur mhux għalhekk għadtlek jien. Għalhekk ġabitni magħha jekk jogħġbok. U nixtieqek tkun taf ukoll li l-papà tas-Sinjorina huwa l-editur ta' waħda mill-aqwa ġurnali hawn f'Malta. u li reżumé ta' dak li ntqal bejnietna illum ser ikun stampat għall-pubbliku, għall-informazzjoni tal-pubbliku. Din theddida, hux veru? Theddida bl-akka wara t-te, hux hekk, Missis Bonello? Għax ma tmurx tistaqsi lil missierek? U lilek, Missis Bonello, sa ngħidlek, illi l-ebda forma ta' intimidazzjoni mi sa ġġagħlni nċedi għat-talba tagħkom. Qed tifhem? Qed nifhem li ħa nirreġistraw tilwima jien u int, Sur Direttur. Ma tirreġistra xejn. Tirreġistra tilwima meta lanqas biss sa tkun ma ġejtu rikonoxxuti? Hawnhekk niddiskrevih li hu mitluf minn sensieħu, Direttur. Tiddiskrivini b'dak il-mod? Ħmejma! Għax ma tmurx tgħid lil missierek biex jgħallmek l-ewwel passi tal-ġurnaliżmu, jekk beħsiebek taqbad din it-triq. U jekk trid tikteb dak li trid tikteb u tgerfix kollu hemmhekk, mur għidlu jxandru fl-ewwel faċċata jekk irid, taf, u jagħmel dak li jrid u li jogħġbu. Allura, x'taħseb? Ara, kull ma sa ngħidlek li għallum nifqu hawn Mrs. Bonello. Milli qed nara ma tantx għaġbuk il-proposti tagħna, Sur Direttur. Eżatt, għax s'issa għadu ma ħareġ xejn minnhom, ħlief li rnexxielek ittella' l-pressjoni b'mod allarmanti. Ċertament.
Però qed nosserva wkoll li anke d-diretturi taqbżilhom bl-ikrah. Imma qabel ma mmur nixtieq niċċara punt. Iċċara, iċċara, Misis Bonello, qabel ma ċpar jinżel quddiem għajnejja. Nixtieq inkun naf kif dan ċensu żgħatat jidħol fid-diskussjonijiet tal-istaff tal-isptar? L-ewwel nett, hawn ġew m'hawn l-ebda ċensu żgħatat. Hawnhekk hawn Mister Vincent Spiteri, infermier li awtomatikament jidħol f'kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-isptar. għax hu direttur-ħaddiem, jew inkella ħaddiem-direttur, kif trid. U issa, jekk jogħġobkom, dak hu l-bieb ta' barra li s-soltu joħorġu minnu dawk li jtemmu l-appuntament tagħhom miegħi.
Hello! Iva jien hu. Għidli, Sur Direttur. Niġi issa? Tajjeb, arani ġej issa stess.

Imma x'qed tipprova tgħid, skużi? Qed ngħid li jekk inti topera lilek innifsek issib li int bla sensi.
Allura qed takkużana li ma konniex kapaċi naslu għal deċiżjoni skont kliemek, Profs. Mhux hekk biss.
Imma kont int li urejt bl-aktar mod ċar kemm int bla sinsla! Kuttur, Mela le. Ara bih meta aħna hawn mixjin ninqalgħu biex ninsegilgu, Dottor Lev. Inti bilfors tarh ikrah il-pass ħafif, Dott, hi? meta tikkomparah mal-mixja tqila u mkaxkra li tqannejt biha int. Dottor Leone, tinsiex li jien sinjer tiegħek! Serraħ moħħok għax it-tbażwira tiegħek tfakkarni li inti anzjan u traskurat! Li jien anzjan u traskurat tista' tgħid, imma ma tistax tittimbrani bħalek bla sinsla!
Bilfors irrid nirrabja ners jien. Inti missek irraportajt lili. Imissek għadtli mill-ewwel li kien hemm pazjent qed ipejjep fil-ward! Ma jiena rrid biss. Inti ridt biss tonqos minn dak li suppost tagħmel. Illum skoprejt li inti vera bla sinsla ners!
Nista' nkun naf ġara jien dal-gdiden kollha kulħadd qesu sit il-kera u ġew. Ma tafx għaliex?
Le, ma nafx għaliex.
Mela ħalli nfakkrek.
Dal-lejl ħallejt id-dawl jixgħal il-lejl kollu, għax is-Sur Romeo Gatt, il-poeta, kellu aptit jikteb bil-lejl ukoll. Allura, mhux il-letteratura Maltija gawdiet? Mela x'nagħmel, ngħidlu le? Mela x'inhu?
Lejn missekatlu, u mhux turih li inti bniedem bla sinsla?
Hawn int. Aw jiena xi trid x'inqala. X'inqala, x'ma nqalax trid tgħid. Għajjat lil Professor Bonello mor biex nara xi jrid. O kif ħabatlu qalli għaddi, o jien ma stajtx ngħaddi u beda jgħajjat għaddi qed ngħidlek, o jien ma stajtx ngħaddi għax il-bieb kien bla pum. U tani ħarsna bl-għeruq u xniexel. Jiena kont se ngħidilkom ta' dakinhar meta kontu qed tidqu fil-kantin. Imbagħad reġa' bdieli, Għat-taħjar xi għex toqgħodu tissufjettaw bija. Biex tara kemm int

Sorry, eh, ġajt għamiltlek iċ-ċikkulata qabel. Mur staqsi lil.
Yes, there's. U għek nidskrivi. Sorry.
Et nifhem li ħan reġistraw tilwima li wint li nu għonx.
Bil-fors tara jekk raħel pass ħafif int, meta tqablu ħaqqa tqablu ostra. Bil-fors tara jekk raħel pass ħafif int, meta tqablu ma tkaxkira li għandek